Kensington, Philadelphia, ah ka lo lawm a che. Ni e, tuna i thlir lai mek hi khawpui rauhsan tawh te pawh a ang i ti em? A hmei a pa ah ruih nei tih hriat em em a khawlai kal i hmu em? I hmui nih pawn mak ti suh aw. He hmun hi a ni ual au taka nawhchi zawrhna hmun leh zalen taka heroin an lei leh hralhna hmun Philadelphia khawpui pakhat Kensington an tih thin chu.

Awle thlertute, ka channel The Black Daisy thungaihnawm huang tluin i lo lenglut ta sa sa. Thingpui hang in pahin khawvel kawtthler bal ber pawla an sawi. Sodom leh Gomorrah tluk zeta sual vulh lenna hmun hi bel chiang dawn ang aw. Kensington hi United States rama state pakhat, Pennsylvania huam chhunga Philadelphia County ami a ni a, pemkhawm veng kan tih ang deuha raltlan tefuan khawmna hmun a ni a. Irish American te, African American te leh English American kan tih te an cheng tam ber a. Tin, Kensington hi America ram chhunga suah hmang pawl pakhat, ruk ruk, pawisa khelh leh damdawi tawlh ruk kawnga chimawm ber pawl, KNA gang te pianchhuahna hmun a ni nghe nghe. Indopui pahnihna zawh hnu khan Kensington hmunah hian ram hmasawnna atana industry leh factory lama hmalakna lian tak tak bun a ni a. Mahse, ral tlan an fuan khawm nasat lutuk avang leh thil dang eng eng emaw avangin industry leh factory tam zawk te hi chhunzawm an ni thei ta lo va. Chu chuan rang takin Kensington-a chengte nun a nghawng ta thuai a, chenna in nei loha vakvai leh misual tam tak an pian chhuah phah ta reng a ni. Hun a kal zela Kensington khawpuiah chuan thalai, ruihhlo ngai leh ruihhlo hmanga sumdawngte, Ruihna tur pawisa neih loh avanga mahni inzuar ta te tin mi suam leh ruk bo chenin thil tlang lawn a ni chho ta zel a. Kum sang hnisawm pasarih khan Kensington ah hian drugs overdose vangin tha lai sang khat za hnisawm pasarih zet an thi nia record a ni. Kensington town hi Philadelphia County chhunga khawpui ri thei ber a ni a. Hnathawh tur mumal awm loh vangin an tha laite chuan sumhmuhna awlsam an dap lo thei lova, mihring ruk bo leh suam thlengin an pawisa ta lo reng a ni. An kawtthlerah hian englai pawhin chenna nei lo leh ruihhlo ngaite an let thal pheng phung a, chaw mumal ei lo leh an taksa vun thianghlim lam pawh ngaihtuah em em lem lo, ruithle bawk bawk hmuh tur an tam thei hle reng a ni. Chutianga hun hmang ta nana na chu an kawt thler te chu a balin syringe hman hnu atanga bottle ruak leh sarang hman hnuin an kawt thler a kawi nei nuai a. A khua leh tui dik tak, in leh lo nei a in beng bel te tan pawha chen hreawm khawpin heng addict leh KS hote hi kawt thlerah an khaw sa a ni. Kum sang hnih sawm pariat khan Philadelphia atanga mi tlawm ngai tam tak thawk chhuak te chuan Philadelphia ram chhung then fai hna leh tihthianghlim hna an kalpui a. Kensington khawpui pawh phiat faiin kawng sira bawlhhlawh thehkhawm te chu an paih fai a, tin syringe hmanhnu paih khawmna tur bawlhhlawh bawm te dahin theih tawp an chhuah a. Hun eng emaw chen chu he an hma lak hnaihan kawtthler chu a tilang thianghlim ve deuh a, mahse rei erawh a daih thei meuh lo thung a.

Kan Hamara Desh lamah kai ang aw. India rama khawpui tawp leh bal bera a zona tum nga zeta an puan hi eng state nge hria kan awm em le? Mizoram chu kan ni lo phawt a, a van leh thlak khawp mai. Union Ministry of Housing and Urban Affairs te chuan Bihar state khawpui Patna chu nikum kum sang hnih sawm hnih khan A ṭum ngana atan India rama khawpui bal berah an puang leh ta a. Patna-a hmun hrang hrang te hi engtiang chiah bal nge an nih? Thlir kual leh zuai zuai ang aw, khawpui bal kan sawi ta sa sa.

Aw le clear tu te ka video min lo hlut sak thin awangin ka lawm lutuk a tin video dawt leh pawh khawngaia min lo thlir sak leh zel turin ka sawm bawk a che u ka lawm e.